Għalina ta' Prime Time għax fil-fatt qegħdin niċċelebraw il-mużika ma' The Travellers. Illejla ħa nkompli nitkellem ma' Clayton, Joseph, Chris, Andrew, Silvano u Michael fuq l-ikbar suċċessi tagħhom. Ħa nitkellmu fuq il-kanzunetta Ħa fi Paċi, fuq kollox irrid nisma' iktar kif jaslu għal-lirika tal-kanzunetti tagħhom u għall-mużika. Mużika ta' suċċess il-ħoss b'timbru uniku li meta tisma' kanzunetta minn tagħhom mill-ewwel tirrealizza li huma The Travellers.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum il-Ħamis 26 ta' Jannar. Għada il-Ġimgħa 27 ta' Jannar għal ħafna ħa tkun il-ġurnata li nieħdu l-ewwel paga tas-sena l-ġdida. Żgur taqblu miegħi li wara l-ispejjeż tal-festi u wara spejjeż oħra li jkunu relatati max-xahar ta' Jannar, il-paga ta' dax-xahar kważi kważi ma tkun tista' tasal qatt u ħafna drabi jkollok ukoll tħallas l-insurance u l-liċenzja tal-karozza. Ajma x'inkwiet. Imma, inbidlu s-suġġett b'mużika maestro! Din il-ġimgħa, għalina ta' Prime Time hija ġimgħa speċjali ħafna għax qegħdin niċċelebraw il-mużika ma' band li ituna suċċess wara l-ieħor, kollha kemm huma bil-lingwa sabiħa tagħna. Illum ħa nistedinhom wieħed wieħed biex jingħaqdu ħdejja. Nibdew mill-ewwel b'dak li kif idoqq it-trumbetta hu ma jdoqqha ħadd. Nilqa' ħdejja lil Joseph Scerri. Serata tajba Joseph. Nilqa' ħdejja lil dak li l-bieraħ telaq minn hawnhekk bit-titlu tal-iktar wieħed vanituż. Nilqa' miegħi Lil bass guitarist Clayton Bonello! Kollox sew Clayton? Kont se titlef postok. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja lid-Dottore ta' The Travellers li mistagħġbin kemm hu enerġetiku fuq il-palk. Nilqa' ħdejja lil Doktor Silvano Mizzi! Insejt il-kunjum, skużani Dottore. L-ebda band ma tkun kompluta mingħajr il-kitarrist. u mistagħġbin kemm taqbiżlu malajr il-kitarrist ta' The Travellers. Nilqa' ħdejja lil Andrew, Andrew Vella. Sena tat-tajba. Wasal il-ħin biex nilqa' ħdejja lil ħames membru ta' The Travelers, jekk tridhom idoqqulek fit-tieġ, trid tkellem lilu. Nilqa' ħdejja li drummer Michael Camilleri. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas, nilqgħu ħdejna lil dak li dejjem jipprova jara x'jagħmel minn kollox biex jiddobba lift, però leħnu dejjem jikkumplimenta l-lirika sabiħa li jkollhom il-kanzunetti ta' The Travelers. Il-frontman Mr. Chris. Grazzi Chris. Kif intom? Serata tajba, isma' lila qaluli Mike, vera, jekk niġi biex nistedinkom fit-tieġ biex iddoqquli, lilek irrid inkellem. Gig fuq kunċert u gig waqt tieġ huma l-istess? Le, fhimni, tieġ għandek aktar tul ta' ħin, Mentri kunċert għal pubbliku għandek sija u nofs, però sija u nofs gas down, ġifieri ċertu stamina tibqa' hemm. Clayton, Waqt tieġ koppja mhux l-ewwel darba li tispiċċa tkanta fuq il-palk magħkom. Tkun pjanata jew tkun spontanja l-biċċa tax-xogħol? Ħafna mill-koppji ma jkunux jafu li ħa jitilgħu fuq il-palk. Aħna nkunu pjanajniha minn qabel min-naħa tagħna, imma għall-koppji tkun surprise. Fil-fatt ġieli inqas insibuhom, tibdew ngħidu. Fehedi, fehedi! Issa kun onest, mill-koppji kollha li tellajtu, ħafna minnhom ikunu jafuha l-lirika jew iħawduhom il-kliem? Ehm, ifhem, is-soltu Chris ikollu naqa' lyrics fuq. Eh, ġagħluhom jiġifieri jaqraw almenu. Mhux hekk, mhux hekk. U Chris, mill-koppji li tellajtu x'kellek l-iktar koppji intunati jew iktar koppji stunati? Ovvjament mhux se nsemmuhom bl-isem, ħadd ma ħajgħu għalih. Jien nieħu pjaċir bit-tnejn, fehmiet, meta tkun hemm waħda stonata nieħu pjaċir, meta tkun waħda ntonata nieħu pjaċir ukoll, jiġifieri. U kif jaslu s-sala f'idejk biex tintroduċihom, nimmaġina? Ejwa, ejwa. U kif tintroduċihom? Nilqgħu magħna lill-koppja miżżewġa ġeneralment. Eh, jien għal dik kont se nasa, għax qaluli li koppja minnhom. Kif kienet l-istorja? Iva, dikka fawl fawl kienet. Bażikament żbalja. Dikka Aħna ġeneralment, ovvjament peress li Michael jkun il-persuna li dejjem jiltaqa' mal-koppji, aħna kważi qatt ma, mhux kważi, qatt ma nkunu ltqajna magħhom face to face, jiġifieri għalina tkun l-ewwel darba li qed naraw il-koppja tingħaqad magħna ovvjament. U Michael ix-xogħol tiegħu hu wkoll li jupdejtjana min huma l-koppja eċċetera eċċetera u ġeneralment jiktibhom anki fuq calendar jew hekk. U kien hemm xi serata li Michael ma setax jingħaqad magħna u kellu jġib replacement insomma whatever. U s-soltu Michael ikollu wkoll talkback insejħulu aħna, ġifieri jitkellem fuq. Ikun jista' jtik naqra informazzjoni, ifakrek min huma. Ġifieri ma nafx x'int tkun dieħla jgħidli jisimhom X and Y, sewwa. Ħalli ma nidħlux fid-dettall minn kienu. U dakinhar ma sibtux biex jgħidli min hu. Biex jgħidlek. Allura provajt infittex, insomma u ftaħt eh, fuq il-kalendarju nzerta kien hemm miktubin. Żewġ ismijiet. Żewġ ismijiet. U jiena qed nilqgħu magħna pereżempju lil Marija u l-Ġon. U x'ġara, nis x'għamlu? In-nies just qishom bdew iħarsu lejn xulxin u jħarsu lejna u jiena bdejt ngħid x'inhu jiġri, ġara xi ħaġa. Qed aħna qegħdin fittiġ ħażin jew il-mistednin? Eżatt, eżatt. U mbagħad at some point irrealizzajt xi tibda tinduna r-reaction tan-nies ma kinitx. Reaction tajba sabiħa. Just hekk, u fhimti sa xi ħaġa differenti. U rġajt ftaħt il-kalendarju u indunajt li ftaħt tal-ġurnata tal-għada, fimt? Jiġifieri l-ismijiet kienu tal-koppja tal-ġurnata ta' wara. U minn hemmhekk ġbartha mbagħad? U mbagħad eħe, mbagħad qgħidt minn issa l-maġġoranza nibda ngħid il-koppji miżżewġa, fimt? Imma ġeneralment meta jkun hemm Michael on board speċjalment qatt ma jkollna dat tip ta' problemi, it was an exception sewwa. Total Tools, super on quality, super on price. Tool set komplut, seba' kxaxen b'162 biċċa għodda għal prezz ta' 780 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Joseph, mill-wirjiet kollha li kellkom bħala The Travellers, mill-gigs kollha li kellkom, jirnexxilek tagħżel dik id-darba li kellkom l-ikbar folla quddiemkom? Isle of MTV naħseb. Dakinhar it-toilet viċin kien ukoll. Għax tajjeb li ngħidu li ma' Joseph qbadna miegħu għax kull darba li jkollhom gig dejjem ikun irid li t-toilet tkun viċin biex ikun għax jixrob ħafna ilma. Ħa nkompluha. Tajjeb. Isma', l-atmosfera ta' eżempju l-I Love MTV, gig bħal dik ovvjament għandek eluf kbar ta' nies, qabel il-minuta ta' qabel tibdew, kif ikunu l-preparamenti? Jiena anzjuż ħafna, jiġifieri dak iż-żmien kont anzjuż. Illum naqqast ħafna. Għamilt xi tliet ġimgħat naħseb. Tinkwieta fuqha. Fuq din ta' l-I Love MTV, fhimt? Ma ninsewx li dak iż-żmien aħna konna għadna fil-bidu tagħna, ma mhux bħal issa ħriġna album, ħriġna ieħor, eċċetera eċċetera. So l-esperjenza kienet naqra nieqsa wkoll. Mhux xi ħaġa li tkun trid li tħossok hekk, to be honest, għax inti rrid. Imma l-anzjetà mbagħad ladarba tibda l-gig, tgħaddilek jew xorta waħda tkun għadek inkwetat? Jiddependi, hu għax kif qal Silvano, fimt, l-hekk toqgħod taħseb li inti ħa tagħmel żball, l-aktar ħa żżid l-anzjetà, fimt. Imma again, inti tipprova tagħti the best you can, In-nies qegħdin hemm biex jieħdu pjaċir u tipprova tagħmel show li huma jibqgħu jiftakru. Andrew, Dakinhar iddeċidejtu li żżanżnu kanzunetta. Dakinhar instemgħet għall-ewwel darba Ħafi Paċi. Iva, vera, kont insejt. In-nies, ladarba bdejtu tkantaw Ħafi Paċi, qatt ma kienet instemgħet qabel, ir-reazzjoni tagħhom x'kienet? Le, kienet pjuttost relazzjoni tajba. Kapaċi dejjem qisu kellna, ejja ngħidu, kunfidenza li kapaċi tkun song tajba, imma meta daqqina l-ewwel darba quddiem in-nies, speċjalment fuq stage bħal dak f'folla daqstant kbira, u tibda tara l-feedback tan-nies fuq wiċċhom li qegħdin jieħdu pjaċir u qegħdin ikomplu magħna, kienet kienet pjuttost esperjenza sabiħa. Mike, jiġri x'jiġri fuq il-palk irid jibqa' għaddej ix-show. Anke jekk jisfronda.

Dan ġie waqa' s-saxophone imma mhux ħabba l-palk, dak kien hemm wire mwaħħal miegħi, mar mas-saxophone, insejt li kien hemm għax kont qed nieħu gost, imxejt ftit, ġibed is-saxophone. U rajtu nieżel mill-bogħod. U waqa', eħe, naqra qisu mill-bogħod, qisu żewġ tliet metri 'l bogħod. Dawk is-sekondi li tarhom bl-islow motion hekk niżlin. Imbagħad daqqejt erba' noti ma joħroġ xejn, ma joħroġ xejn. Jiġifieri tibda tonfoħ fis-saxophone u ma jinstemgħax? Mhux għamiltu. Ifhimni, l-ewwel nett Chris ma nafx kif kien ħa jagħmel għax kelli erba' diski ġejjin fejn kien hemm ħafna partituri tas-saxophone. Inti rrealizzajt li kien inkiser Chris, jew le? Le, għax hu li jiġri huwa dak il-ħin is-song tibqa' għaddejja, fhimt, imma ma tagħtix każ, ovvjament ma tirrealizzax, jiena speċjalment inkun moħħi fl-udjenza iktar milli x'qed jiġri warajja. Imma mbagħad bejn song u oħra, ġifieri x'inhu jkun immiss it-tieni song, dejjem inħares lura biex nara li kulħadd ok. Indunajt li hemm naqa' stress. U f'xiex ħa nitilqu. Eżatt, u tibda tirrealizza li hemm xi ħaġa mhux sewwa, fihimt? U fl-istess ħin jien għandi l-mike, hemm l-udjenza quddiemna lesta biex tkompli tieħu pjaċir. Ġifieri trid tkun kreattiv, ħa ngħidu hekk, u tara kif ħa tivvinta xi ħaġa biex timla l-vojt jekk ma nistgħux nibqgħu għaddejjin speċjalment. Imma bqajtu għaddejjin, Silvano, jew le? Bqajna għaddejjin, jien mort b'hekk fuq in-naħa ta' wara tal-park, ġew xi erba' ħames nies madwari, x'għandu, x'għandu, x'għandu? Imbagħad xegħelt xi dawl u rajt fejn kien hemm il-problema, qbadt xebba masking tape u dawwartu ma' fejn kien hemm id-difett u anzi rnexxieli ndoqq. Irnexxieli ndoqq sal-aħħar tal-. tas-sett, u dan, insomma, u rranġajna, imma kieku ma konx nirranġaw ma stajtx indoqq jien dak it-tip. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa nitkellmu naqra fuq il-garaxx ta' The Travellers. Irrid nisma' naqra r-rutina tagħkom meta tkunu qegħdin bil-garaxx, bil-preparamenti, bir-rehearsals tagħkom, x'jiġri. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqbgħu hemmhekk. Għandek imnieħrek imblukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

Nilqakom lura għal Prime Time inkomplu l-ġimgħa speċjali flimkien ma' The Travelers. Qabel tlaqna r-reklami għedtilkom li ħa nidħlu naqra fil-garaxx ta' The Travelers. Nixtieq nkun naf naqra jiena il-ħin tagħkom meta tipprattikaw. Clayton, dejjem tiltaqgħu fl-istess ġurnata fl-istess ħin? Le, diffiċli ħafna. Kif tiddeċiedu allura? Kulħadd jaħdem xogħlijiet differenti, hawn min jaħdem bix-shifts u hekk. Allura qisu mhux kulħadd dejjem eżempju jkun available on a Tuesday fis-sebgħa għall-argument. Allura qisna li nagħmlu l-ewwel kulħadd idaħħal meta ma jistax fil-kalendarju. Imbagħad nipprovaw nduru ma' dawk id-dates biex insibu ħin għall-band. Imma ovvjament iktar ma tikber iktar U x'jiġri minn darba l-oħra jkollkom pjana x'se jiġri s-sessjoni li jmiss, tiltaqgħu tgħidu llum ħa nagħmlu hekk? Mela, mela, jkollna kollox fil-calendar, anke eżempju jekk ħa ngħaddu xi songs, ikollna lista ta' songs li ħa ngħaddu, kollox preparat, ħalli anke aħna mid-dar niġu preparati għall-practice ħalli kemm jista' jkun ma naħlux. Dik in-naqa' ħin li jkollna. U kulħadd jasal fil-ħin apparti Andrew. Hekk. Insomma, jekk eżempju l-practice ikun fis-sebgħa dawn it-tnejn ġieli jaslu fis-27 u s-sebgħa u nofs. Imbagħad m'għandniex ħin imma. Ngħidilhom, ngħidilhom. Daqshekk qalilhom. Għada jibda l-weekend, ħa nibda l-weekend flimkien ma' The Travellers u kif għedtilkom ilbieraħ, il-ġimgħa kollha kont ħerqan għaliha, però l-episodju ta' għada ħerqan ħafna għax għada Għandna naqra biċċa ta' xogħol, għandna numru ta' domandi li żgur l-ebda intervista qatt ma zzardaw isaqsuhomkom u tridu tirrispondu bilfors. Jiġifieri jekk ma tkunux onesti aħna nindunaw. Hawn ħafna għajnejn biex jaraw x'ħa tkunu onesti. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejtu tiltaqgħu miegħi illejla. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior di Vita biex tkunu tistgħu tikkreaw dak iċ-cheese platter perfett kif ukoll grazzi għal Berocca għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Yougiti għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali żgur ser issibu dik it-togħma favorita tagħkom. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba niltaqgħu għada. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla. Nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u tinsewx li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sop of Friski Ommi Ma. Issa huwa l-ħin tal-appell. Issa huwa l-ħin li tieħdu ritratt tal-iscreens tagħkom waqt li għaddej dan l-appell tal kompetizzjoni ta' Soap Op Friski Ommima u ladarba tieħdu dak ir-ritratt ibagħtulna messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u jekk tibagħtulna ritratt tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Ommima tirċievu rigal id-dar. Jien nirringrazzjakom bil-quddiem tal-parteċipazzjoni tagħkom. Wasalna llejla biex nagħlqu flimkien mat-tabiba ta' Prime Time, ma' Doctor Christine Buhaġar. F'idejha l-linja. Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fl-Isptar St. Thomas. Illum se nitkellem fuq kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa, il-PMS, jew Premenstrual Syndrome. Il-PMS hija problema li taffettwa tlieta minn erba' nisa li jiġihom il-period, jiġifieri li jkunu għadhom fi żmien li jkollhom it-tfal. Nisa li jbatu mill-PMS jesperjenzaw numru ta' sintomi fiżiċi u kif ukoll emozzjonali. Dawn is-sintomi jistgħu jkunu tant gravi li dik il-mara jew dik it-tfajla tispiċċa lanqas biss tmur l-iskola jew lanqas biss tmur ix-xogħol. U hemm oħrajn li ma jbatu xejn minn din il-kundizzjoni. Is-sintomi s-soltu jibdew jiżdiedu wara l-ovulation, bil-mod bil-mod jibdew jiggravaw. Jekk il-mara ma tinqabadx tqila wara l-ovulation, L-ormoni estrogen u progesterone fid-demm jibdew jitbaxxew u dan huwa maħsub li jġib is-sintomi ta' PMS. L-aħbar it-tajba hi li ftit wara li l-mara tiġiha l-period dawn is-sintomi jisparixxu. Dan minħabba li l-estrogen u l-progesterone fid-demm jerġa' jibda jogħla. X'sintomi jħossu dawk li jbatu mill-PMS? Hemm sintomi fiżiċi bħal uġigħ fid-dahar, uġigħ fis-sider, uġigħ fir-ras u sintomi psikoloġiċi bħal dwejjaq, tant li ġieli tkun trid tibki, rabja, problemi biex tikkonċentra, problemi biex torqod. M'hemm ebda test li jindika li tbati mill-PMS. Imma jekk tħoss dawn is-sintomi qabel ma jiġik il-period u mbagħad wara li jiġik il-period imorru, għal tliet ċikli wara xulxin, x'aktarx li tbagħat mill-PMS. Jekk dawn is-sintomi jwaqqfuk milli tieħu sehem fil-ħajja tiegħek u tipparteċipa fil-attivitajiet ta' kuljum, tkellem mat-tabib tiegħek għax probabbilment tbati wkoll mill-PMS. Il-PMS jista' jinbidel bl-età u jista' jiggrava f'dawk in-nisa bejn it-30 u l-40 sena. Jista' jkun ukoll aktar gravi f'dawk in-nisa li diġà ibatu minn xi stress jew li diġà ibatu minn depressjoni. Il-PMS jieqaf wara l-menopawża u wara li jieqaf il-period kompletament. Hemm trattament għall-PMS? Iva hemm. L-ewwel nett għal hemm trattamenti għal sintomi fiżiċi bħal uġigħ ta' ras, uġigħ tad-dahar, uġigħ taż-żaqq. Dawn jiġu trattati b'anti-inflammatories. bħal ibuprofen jew aspirin pereżempju. Imbagħad hemm trattamenti għas-sintomi psikoloġiċi. Il-pill tgħin ħafna nisa biex itaffu s-sintomi tan-nefħa, tas-sintomi emozzjonali u psikoloġiċi. Imbagħad hemm l-antidepressants. Dawn iridu jkunu miktobin mit-tabib. Jekk inti tbati minn dawn is-sintomi emozzjonali u psikoloġiċi għal dawk il-ġimagħtejn biss qabel il-period, It-tabib jista' jiktiblek l-antidepressants għal dawk il-ġimagħtejn biss, imma jekk jara li l-problema tiegħek hija aktar fit-tul u iktar konsistenti, hemm mnejn li jiktiblek l-antidepressants għal żmien twil. Tista' wkoll tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal pereżempju tibda tiekol ikel iktar bnin, tagħmel eżerċizzju iktar regolari, torqod, Torqod tajjeb, issib lil xi ħabib jew xi ħadd tal-familja li taqsam il-problemi tiegħek miegħu. Ftakar li hemm x'tista' tagħmel kontra l-PMS u tkellem mat-tabib tiegħek. Jekk tħoss li bħalissa l-problemi tiegħek ma tistax iġġorrhom waħdek, ċempel il-emerġenza fuq 112 jew inkella l-Crisis Helpline 179.

Flexies Fortify għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental.